प्रशान्त नागेन्द्र हमरासँ सोझे सम्पर्क नहि केलक प्रशान्त जहन फिल्म बनबै लए आयल रहए तऽ ओकर जे हीरो छलै रोशन से एकटामे छलै मेम्बर पहिने तऽ ओ सीताराम जीके सङ्गीतके लेल से निश्चित केने रहै तऽ एहिठाम जहन ओ आयल तऽ सीताराम जी पर सङ्गीत करैके लेल तैयार भेलखिन तखन जे गीतकार वगैरह सभके खोजल गेलै हृदय नारायण झा सेहो जे गीत लिखने छथिन आओरो किछु गीतकार सभसँ सम्पर्क कयल गेलै तऽ सीताराम जी जे छै से हमरा जोड़लक हम बहुत इंटरेस्टेड नहि रही हमरा ओना अपनाके हम गीतकार तऽ मानै नहि छी तऽ सीताराम जी सम्पर्क कयलनि आओर तीने चारिटा गीत जे छै से हम से देलियै किछु पहिलको गीत रहै किछु लिखबो केलियै ओहिमे से एकटा तऽ दूटा गीत तऽ पहिलके रहै दूटा लिखलियै तऽ हमरा सबके नीक लगलै सुनलियै तऽ नीक लगलै तऽ बढ़िआँ पहिलका सुनलियै तऽ नीक लगलै बिना नहि बात हमर ओ अ, रूप अहाँके नहि बिसरल हम

हाँ श्रीकांत मंडल या आठम नवम दशक में श्रीकांत मंडल से ललका पाग पर फिल्म बनाबक घोषणा कलन ताबत हम कलकत्ता छोड़ देने रही उल्टी में रही बिरला के फैक्ट्री में ओना कलकत्ता रेगुलर आबे जाइत रही देश कोष द्वारे और जे कम जे फैक्ट्री में रही हम से अ, तकर हेड ऑफिस सेहो कलकत्ते रही तो दुनू कारणवश कलकत्ता जाइत अबैत रही श्रीकांत जी से भेंट होइत रहए भेटघाट होइत रहए तऽ ओहि क्रममे ओ हमरा कहलनि जे ओ फिल्म आओर सुनैत रहियै समाचार समाचार अबैत रहै जे ऑडिशन लऽ रहल छथिन सब भऽ रहल छै तऽ हुनका तऽ जहन भेट भेल तऽ बतेने रहए जे ओ ओकर राइट लेने छथिन आओर हुनका डेरा पर ताबत ओ सरकारी क्वार्टरमे चलि गेल रहथि पहिने तऽ प्राइवेट ओहिना रहै छलए किराया घरमे तऽ ओहिठाम एक दिन गेलो रही तऽ कप पर लड़का पाग लिखल अथवा ओ रील सब रहनि ऑडिशनके रील सबसे सुनलन लड़का पाके एकटा गीत मैनाके बच्चा सिरोरिया रे से सेहो सुनने छी तऽ एते बुझल अछि ओ कह ओकरा कहने रहए जे हुनका पास अधिकार छनि लेकिन तऽ जखन हमरा ओ से एते गप भेल रहए तखन ओ फिल्म बनाबऽके प्रोग्राम स्टॉप भऽ गेलै बन्द भऽ गेल रहए किएक तऽ जे फाइनेंसर रहै या जे प्रोड्यूसर रहै से बैकआउट कऽ गेल रहै एतबा हमरा बुझल अछि ने तऽ राइट छलन है तखने ने एतेक काज आगू बढ़ल हेतै आब राइट हेतबे करतै नहि तऽ बेटा दुर्भाग्य छै लड़का पाक श्रीकांत जी बनबऽ लगला फिल्म फेरासँ भए गेलन फिल्म नहि बनलै हुनका लगमे राइट छल यदि राइट छल तऽ आठम नाम दशकके राइट से पच्चीस तीस सालसँ कम नहि भेलै अपन तकर बाद एक बेर आओर सुनने रहियै जे कहानी सीरीज श्रृंखलाके अन्तर्गत से ललकाके पातपर सेहो टेलीफिल्म बनि रहल छै ओहो शूटो भेल छै ओकर शूटिंग देखलहुँ अथी देखलहुँ छी हम मने रसेज हम देखने छी ओकर हम आओर तैयो ओ दूरदर्शनपर स्थिर नहि भेलै किछु ने किछु अड़गा लगा देल गेलै दोसर एहि प्रशांत नागेन्द्रवला फिल्मके सङ्गे भेलैए ई अड़गा जे छै से किछु नहि एकटा ईगोके प्रश्न छै आओर मैथिलीके केसमे मनुक्खक अपन ईगो हरदम आगू आबि जाइ छै मैथिली पाछुए रहै छथि हरदम एहिमे सएह भेल छै किएक तऽ हम शिवनारायण मण्डल मने श्रीकान्तजीके पुत्रसँ सेहो बात केलिए हमरासँ बात करऽ कालमे नहि लागल कि ओ झगड़ा करतै ओकरा रहै कहबाक रहै जे हमरा पिताके पिता चूँकि हमर बनबैके कोशिश केने रहै तऽ हुनका थोड़े एक्नोलेज कऽ देल आओर गीतसब जे रिकॉर्ड छै से यूज होइ ओहो सब हम कहने रह बौआ गीत तऽ अहाँके यूज नहि हयैत एहि दुआरेसँ नहि हयैत जे ओ ओ जे स्क्रिप्ट रहै श्रीकान्त जीके से आ ई जे स्क्रीन प्ले बनेलकै से बड़ बेसी फर्क छै आओर समयो बहुत बितलैए लेकिन तैयो अहाँसभ बात करब दुनू मने की बात केलक से हमरा कोनो जानकारी नहि यऽ हँ ई रहै जरूर कि जन गीत सभक रिकॉर्डिंग होइत रहै तऽ कलकत्तेमे ओकर म्यूजिक रिकॉर्डिंग भेल छै तो श्रीकांत जी ते सीताराम जी बहुत जिद कलन हन प्रशांत तो बहुत जिद कलन कि पता नहीं हमरा की भेल, मन उत्साह है नगर हम नहीं गेलिए तो अगर आब लगैया सर कि यदि हम कलकत्ता गेल रहितौं आ खोजि खाजि कऽ शिवनारायण मंडल आ प्रशांत के दुनू के आमने सामने करवा देने रहितियै

कहाँ देखऽ लागल रहै लोक पियऽमे सात दिन तक तऽ लागल रहै तऽ तैँ एकरा अइ अइ रूपमे नहि लिअ बहुत उत्साहवर्द्धक स्थिति अइठाम क्रियेटिव वर्कके लेल नहि छै अइठाम अहाँके जतेक बड़ासँ अल आलतू फालतू बात सब करब आलतू फालतू काज करब मने गारि गरोज बड़ी बला भाषामे मे कोनो चीज करब खूब जोर शोरसँ करू तऽ ओ ओकर अहाँके देखनाहर बहुत भऽ जायत बहुत भऽ जायत ई तऽ एकर इतिहास छै सब

तऽ ई समाजक प्रॉब्लम छै ई दू गोटाके बीचके प्रॉब्लम नहि छै किएक तऽ भेटऽ बला ककरो किछु नहि छै प्रशासनके अगर फिल्म खूब रिलीजो भऽ जाइ तऽ बॉक्स ऑफिस तोड़ि देत ई हम नहि उम्मीद करै छी जेहन तरह से ओ फिल्मके बनेलक हँ जे ढंग से ओकरा ओकरा एप्रिसिएट करनाइ मैथिल समाजमे ई बुद्धि ई अवगति नहि छै समाज समस्या समाजक छै हमरा जनैत हम मानै छी कि हमर जे रङ्गमञ्चक जीवनक शुरुआत अछि से कलकत्तासँ अछि आओर कलकत्तामे इहो ओहो शुरुआत जे छै से श्रीकान्त मण्डल रामलोचन ठाकुर नचिकेता तावत तऽ अबैत जाइत रहै छलाह हँ ओहिठाम या हुनकेसँ सम जुड़ल जे लोकसभ छलखिन हुनके सङ्गे शुरू भेल अछि श्रीकान्त मण्डल तखन ओ जे थिएटर ट्रूप रहै मैथिली रङ्गमञ्च तकर डाइरेक्टर छलाह आओर बंगलामे हिन्दीमे सेहो किछु ने किछु करैत रहै छलाह आओर हुनके हुनका सभक श्रीकान्त मण्डल रामलोचन जी सभक से सङ्गतके सँ हम बंगलामे हम या हिन्दीवला रङ्गमञ्चके जे देखबाक या सुनबाक या बुझबाक अवसर भेटल तऽ से हुनके दुआरे भेटल तऽ हुनकर जे योगदान छलनि से अप्रतिम छै एहिमे तऽ कोनो तरह अपना जीवन भरि जे ओ ई काज करैत रह रहला हमरा लगैए कि जाबत तक रिटायर नहि केला ताबत तक किछु ने किछु रंगमंच लए करैत रहला मैथिली रंगमंचक काज खतम भऽ गेल रहैए बन्द जकाँ भऽ गेलै तऽ हिन्दीमे बंगलामे अपन करैत रहला ओ मूलतः एकटा कलाकार छलाह श्रीकान्तजी मूलतः कलाकार रहथि पूर्णतः कलाकार रहथि आ हम ओकरा एहि रूपमे मन पाड़ै छी रघुमंशक जतेक प्रारंभिक ज्ञान अछि हम हुनके सबसँ सीखने छी कुमार कुमार गगन तत्काल वर्तमानमे भंगवाक अध्यक्ष छलाह ऊर्जासँ भरल लोक छलाह अभिनेता छलाह लेखक छलाह तऽ हुनकर योगदानके जखन हुनकर चरण तऽ एनाइ बाँकी छलै एते असमय आओर अकाल बेलामे हुनकर गेनाइ जे छै बहुत बहुत अधलाह जकरा अपूर्णीय क्षति कहै छै सएह अपूर्णीय क्षति छै आओर वएह बात किछु हद तक मनोजजीके सङ्गे सेहो लागू छथि अभिनेता तऽ मनोजकेँ हम नहि देखने छिअनि अभिनय करैत लेकिन लेखक छलाह नाटक छनि एकटा गुग्गू हुनकर निर्देशक छलाह ओ गर्दनी बाघ कला समिति जे संस्था छलै तकर स्थायी से निर्देशक रहथि ओ बादमे ओ समिति काज केनाइ बन्द केलकै तैओ रङ्गमञ्चसँ जुड़ल रहै छलाह अध्ययन करै छलाह एहि दुनू गोटाके गेनाइ मैथिली रङ्गमञ्चके लेल

हम्म। मिथिला एक राज्य हो मिथिला नाम से राज्य हो तो से एहिमे असहमत हमरा जने कोनो सही ढंग से सोचय वाला लोग असहमत नहि हैत उन्नैस सए पचासे मने पछिला बीसम शताब्दीक से मध्यकाले से एहि राज्य के लेल बात उठि रहल अछि से पहिनो से ई बात भऽ रहल छलै बहुत लोग प्रयासो कयलनि छथि तऽ मिथिला के एकर अपन सांस्कृत भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक उन्नतिके लेल ओकर राज्य बननाइ बहुत जरूरी छै तऽ बिहारके अन्दरमे ओकर हरदम शोषणेटा होइत रहलैए शोषणके अतिरिक्त बिहार राज्यमे मिथिला क्षेत्रके लेल किछु नहि रहलै टा नहि छै तऽ एहि हिसाबसँ राज्य तऽ बनक चाही परन्तु राज्य बनक लेल जे इच्छा आओर आकांक्षा जे तोरा जे जे जे जे जे छै से जे गति चाही से एहि समाजमे तऽ छै नहि ई समाज जे छै से अहाँ अञ्चलके प्रश्न कयलहुँ अहाँ कि अञ्चल मिथिलाञ्चल एखनहु बजै छै पहिनो बजै छलैए एखनो बजै छै मिथिला एकटा अञ्चल अञ्चल छै तऽ राज्य तऽ एखनो मने पढ़ल लिखल लोकसभ विद्वान कहबयवला लोकसभ मिथिलाञ्चल मिथिलाञ्चल बजै छै अहाँ कनि पाछूसँ गौर कऽ कऽ देखबै थोड़े हम एकटा उदाहरण दै छी अहाँके कि जखन मधुबनी जखन ओ मिथिला चित्रकला जकरा कहै छै लिखिया हम तऽ लिखिया कहनाइ बेसी पसन्द करब जहन लिखिया थोड़े देशव्यापी आ देशसँ बाहरो लोकमे अप्रिसिएट हुअ लगलै तऽ तखन सरकारके लेल एकटा समस्या भेलै जकर नामकरण की कयल जाय स्वाभाविक छलै एकर आधुनिक पुरना नाम होयबाक चाही छलै लिखिया लिखिया नाम केओ बतेने नहि हेतै केओ ओहि समयक लोक केने नहि हैत किछु ने किछु बात तऽ छै लिखिया केओ नाम नहि रख केओ प्रपोज नहि केलकै मिथिला पेन्टिंग नाम प्रपोज भेलै लेकिन मिथिला शब्द जे छै मिथिला अलगसँ से सरकारी बही खातामे कतहु नहि छलै मिथिला जे बिहार सरकारक बही खातामे मिथिला नामक कोनो कोनो जगहके अस्तित्व नहि छै या कोनो जगह पूरा किछु किछु जिलाके समेकित नाम मिथिला कतहु नहि छै जेना बिहार कोनो जगहके नाम नहि छै लेकिन एकटा राज्यके नाम छै ने तऽ तेना राज्यके रूपमे मिथिलाके केओ एक्नॉलेज नहि करै छलै सरकारी स्तरपर तैँ मधुबनी नाम पड़लै मधुबनी पेन्टिंग ई छै कि मैथिलीके आओर मैथिली भाषीक जे अधिकार छै तकरा निरन्तर से छीन करबाक कोशिश निरन्तर संकीर्ण करबाक कोशिश सरकार केलकै यऽ आओर मिथिलाके समाज सेहो ओहिमे सपोर्ट करैत रहलै हरदम किएक तऽ अहाँ देखबै कि बहुत रास एम एल ए एम पी ओ तऽ ओम्हरसँ जीतकऽ अबै छै सरकारमे मंत्री बहुत रास लोक बनै छै चीफ मिनिस्टर तक बनलैए मिथिला क्षेत्रक लोक लेकिन कखनो मिथिला आओर मैथिलीके लऽ कऽ ओसभ ने स्पष्ट छै आओर ने ओकरा बारेमे ईमानदार रहलै हँ कहियो नहि रहलै हँ आओर समाज ओकरा पर कहियो प्रेसरो नहि देलकै जे अहाँ मिथिला मैथिलीके लेल अथी करू तकर बाद की भेलै एखन एना एहि तरहे जहन एना सफल भेलै एहिठाममे तहन पूरा पूरा ओ जे उत्तर बिहारक जे क्षेत्र छै जे मिथिला क्षेत्र जकरा कहै छै तकरा तकरा चारि भागमे बाँटि देलकै आओर ताहिमे जकरा जकरा एखन मिथिलाञ्चल कहै छै सरकार से मात्र चारि पाँच जिला छै जकरा सत्रह या एकैस जिला अहाँ सब कहि रहल छी जे मिथिला राज्यमे बनत नहि सरकार कहैया जे अहाँ मिथिलाञ्चल छी आओर अहाँ बहुत प्रसन्न छी आओर एहिमे बहुत बहुत समस्या अछि अहाँ सब सङ्गे मैथिली भाषाके लऽ कऽ भाषाके मानकताके लऽ कऽ जाहि हिसाबसँ से अहाँ बहुसंख्यक समुदायके हेय दृष्टिसँ देखैत रहलियै यऽ ठेठी बाजब वाला के पचपनिया बाजब वाला के सुलकनहा दसनहा पचमाहा के प्रश्न के लिए तो एक बार अंगिका वाला के अलग भेल बजिका वाला अलग हुआ अलग अथी कर कहिए रहल है तकर बाद अहाँ दसनहा पचपनिया से खोज अहाँ सुरजापुरी के अपना संगे नहीं मिला सके छी अब बहुत रास चीज एहन है जरा नहीं मिला सके छी घूम फिर के अहाँ दरभंगा मैथिली भाषा भाषा पर जे छै से केंद्रित भऽ गेल छी अहाँ दोसर के एक्नोलेज करबाक कोशिश नहीं करै छी एकमात्र भाषाटा एहन चीज अछि अहाँके जे जे थोड़ बहुत बाँचल अछि आ ओकरो अहाँ विभाजन करबाक कोशिश हम करै छी या अंचलके राजनीतिके तहत ओ विभाजन भऽ रहल है अहाँके ओ अंचलके राजनीतिके तहत विवाद विभाजन बहुत नीक जकाँ कऽ रहल छी सब गोटा मिल कऽ कऽ रहल छी सायास या अथवा अनायास तैँ कतहु जे कहबै जे राज अथी करब चुनावमे ठाढ़ भऽ जायब जनगणना मैथिली लिखाउ सेना बनाउ ई सबटा ऊपर ऊपर हवा अछि तऽ हवा हवाबाजी बेसी छै एहिमे काजक बात बहुत कम छै मिनिमम छै आओर ओकरा लोक महत्वो नहि दै छै नहि तऽ हम एकटा सवाल पूछब कि मिथिला राज्य बनक बनक जे संविधान होइतै तकर ड्राफ्ट केओ बना कऽ रखने छथि तब हुनका बुझलो छनि कोनो ड्राफ्ट छै कतहु केओ ड्राफ्ट बनेने छै से बुझलो छनि लोकसभके की ओके पढ़नो छथि कतहु कतेक गोटा जतेक लोक मिथिला राज्यके लेल या मिथिला मैथिलीके लेल लड़ल छै ओकर अवदानके बारेमे जतेक रास एखन सेनानी आओर राजनीतिमे काज करैवला लोकसब छथि हुनका सबमे से कए गोटाके बुझल छनि कि ईसब एतेक काज पाछूमे इतिहास भेल छै जे अपन इतिहासके नहि जानत तकर वर्तमान खराब हेबे करतै आओर वर्तमान खराब हेतै तऽ भविष्यके तऽ अहाँ बाते करब बेकारे छै अहाँके तैँ अञ्चलके राजनीति जे छै से मिथिला क्षेत्रके हरदमसँ पछुआ कऽ रखबाक स्थिति छै आस्ते आस्ते ओकरा संकीर्ण करबाक छै संकीर्ण कऽ सिमटि देबाक छै से से ताहिमे ओ सरकार सफल भऽ रहल अइ सत्ता प्रतिष्ठान सफल भऽ रहल अइ आओर ओहिमे सहयोग करै छथिन ओतुका समाज सहयोग करै छै दलगत राजनीतिके तहत ओ समाजके ओकर जे कमिटमेंट छै से मिथिलाके प्रति नहि छै ओकर कमिटमेंट ओहि दलके प्रति बेसी छै ओ व्यक्तिके बेसी बेसी बेसी बेसी बेसी छै तऽ तहन तऽ अहाँ ओकर रिजल्ट जे जे फलाफल हैत से तऽ अनुमान लगाइए सकै छी एक समर्थक होइतो इच्छा अछि एकटा जस्ट एकटा इच्छा इच्छा छै जस्ट विशफुल थिंकिंग हम एखनो इएह मानै छी विशफुल थिंकिंग जे मिथिला राज बनि जाए मिथिला राज बनऽके लेल जे आवेग चाही ई आवेग से एकदम छै टोटली एबसेंट छै नहि छै जतऽ कतौ छै एकटा उफान जकाँ बेमतलबके उफान जकाँ छै आओर बिल्कुल टाइमली छै किछु दिनके लेल हेतै तकर बाद सब अपना अपना जगहपर बन्द बन्द आब अहाँके बताउ ने हम एकटा बात कहलहुँ अहाँके जे मात्र एकटा भाषाटा अछि जे कोनो कोनो ने कोनो रूपमे से मैथिली लगैए एक अहाँ मैथिल छी एक क्षेत्र जेना बंगालक बंगाल बंगाली भेलै पंजाबके पंजाबी भेलै ओकर एकटा पहचान छै अहाँ एकटा अपन मैथिलके पहचान बतायब अहाँके पहचान की अछि की देखला तऽ बुझतै जे मैथिल छी बंगाली पेंट शर्ट पहिर कऽ टाई लगेने हैट लगेने अहाँके पता चलि जायत जे बंगाली छियै लेकिन वही ड्रेस में एक मैथिल अहाँ के नहीं पता चल सक कि छो और मैथिल कोशिशो करे छे जो कर आइडेंटिटी साफ नहीं हो कोशिशो करे छे वो तो अभी बताओ अहाँ जे अपन जकर अपन आइडेंटिटी साफ नहीं छे ककरा मैथिल कहबे के मैथिल की छे मिथिला के संस्कृति अहाँक लक्षण की अछि? एक खास भाषाभाषी सांस्कृतिक इकाई के सदस्य हेबाक अहाँक लक्षण की अइ पहचान की अइ अहाँके से अहाँके बुझल अछि अहाँके तय कऽ लेने छी से नहि नहि से नहि केने छी अहाँ से कखनो नहि केने छी अहाँ बस काम चलाउ बात करैत रहलहुँ हँ अहाँ एकटा पाग पहिरा देलियै जहन कि एहि बातके लेल कखनो कोशिश नहि केलियै पाग पूरा मिथिलाके प्रतीक नहि छियै एकटा खास तरहक समुदायक से सिरो परिधान छै लेकिन अहाँ कऽ देलियै ओकरा अहाँ संस्कृति बना लेलियै अहाँ कहबै जे जय जय भैरव असुर भय आबे ने हमर मिथिलाके राष्ट्रगीत अछि तऽ तहन तऽ मुसलमान सब तऽ नहि नहि ने करतै ओ मुसलमान सब तऽ जय जय भैरवके पूजक नहि छै देवी पूजक नहि छै ओ राज्यके तऽ ओ धार्मिक भाषाके आधारपर बनाएत राज्य हमेशा धर्म निरपेक्ष होइ छै तखने ओहिमे सबके सब शामिल होइ छै अहाँ अहाँ कहबै जे जय भैरव हमर राष्ट्रगान छी कि जे बंगालीके राष्ट्र बंगलाके राष्ट्रगान की छै बांग्लादेशके राष्ट्रगान की छै

फलीभूत होइत नहि देखा रहल अछि जे जाहि हिसाबसँ डिजेनरेट केलकैए भाषा ओकर वैल्यू एहि क्षेत्रक संस्कृति से मूल्य जाहि हिसाबसँ डिजेनरेट केलकैए या या इलिमिनेट भेलैए लुप्त भेलैए ओहि आओर ओहि लुप्त होबयके चिन्ता कतहु नहि देखाइ छै कोनो रूपमे कतहु नहि देखाइ छै सब अधिक से अधिक नकल नकल केनाइ अहाँक से मुख मूल गुण अछि सबसे अगर कोनो भाषिक आर सांस्कृतिक प्रति समाज जे जे छै जे नकलची समाज अगर अछि केओ तऽ ओ मैथिल अछि मैथिलके ई सब प्रिय गुण छै सबसे सब प्रमुख गुण इएह छै जे ओ नकलची अछि ओ दोसरक नकल बहुत आसानी से कऽ सकैया आ उएह करैत रहैए करैत रहैए आ ओकरे बुझै छै इएह हम सही छी आ ओ अपन आधुनिकता बुझै छै पहिले ई बुझै छै मॉडर्न भेलहुँ ओहिसँ नकल कऽ कऽ मॉडर्न भेलहुँ अस्त एहिसँ बेसी नीक छै आब ई एकटा सवाल जे कहनाइ जे बन्धुगण मैथिलीमे बाजू मैथिली पत्र पत्रिका पढ़ू किताब पढ़ू नाटक देखू सिनेमा देखू कोनोमे पाइ नहि लगायब पाइ नहि रहक चाही अहाँके अहाँ पत्रिका कीनब नहि पढ़ब केना ई एकटा अजीब तरहक विडम्बनापूर्ण बात छै एकटा कहै छै भाषिक समाज हम मैथिल छी बड्ड बुद्धिमान समुदाय छी बड़का भारी गौरवके बड़का टा पताखा लऽ कऽ घूमै छी ओकरा कहऽ पड़ै छै बाबू हे मैथिलीमे बाजू किताब पढ़ू हूँ पत्र पढ़िकऽ पढ़ू नाटक सिनेमा देखू हूँ ई ओकरा कहऽ पड़ै छै जे अहाँ ई काज करू तऽ ई कहै छै ने जे अथी कयलापर आओर पेना कयलापर से नहि लड़ै छै नहि लड़ै छै योद्धा योद्धाके लड़ऽके लेल ओकरा अपने उत्स होइ छै अपने ओ एनर्जी होइ छै जे एनर्जी नहि कहलासँ नहि मैथिली पढ़ू आब बहुत गोटा हमरा बहुत आग्रह सब ई काज केलनि हँ एखनो सब गोटा करै छी मंच पर कहै छै मैथिली पढ़ू लिखू आ मन से उतरे देरी हिंदी बाजऽ लगै छै तऽ ई फार्स छी ई फार्स छी ई भीतरसँ अबै छै पत्र पत्रिका जे पढ़ितथि केओ पत्रिकाके प्रसार तीन हजारसँ बेसी नहि छै आठ कोटि कहै छै लोक ईसभ हमसभ आठ कोटि छी किताब छपै छै एक सए ठीक छै आनो ठाम कम छपनाइ शुरू भेलैए लेकिन जे हिसाबसँ अहाँ ओहिठाम मिनिमम लोएस्ट लेवल अछि ओ ओहन ककरो नहि छै ककरो नहि छै ई बात अहाँके गर्व होइ छै बात जे नीचाँसँ टॉप करै छी हम एहि बातक गर्व होइ छै समुदायके एहि समुदायके कहनाइ जे फल्लाँ काज करू फल्लाँ नहि करू से कहनार हम के बड्ड बुधियार समुदाय छै ई एहिसँ एहिसँ पहिने लोक नहि कहल गेल रहै कए टा सभसँ बेसी पत्रिका जे बिकाइ छलै से साढ़े तीन हजार बिकेलै लास्ट साढ़े तीन हजारसँ ऊपर ऊपर नहि गेलै ओ तकरो पाइ पूरा पूरा अयलै नहि बता दू सञ्चालककेँ पुछबै जे ओ करै छलै हिसाब किताब रखै छलै तोरा पुछबै जे कतेक पाइ वापस अयलह ओहिमेसँ चलि तऽ गेलह बाजारमे अयलह पाइ कतेक वापस सपोर्ट नहि करबाक लेल कृत संकल्प छी ओहि आदमीके कहनाइ फल्ला काज करू फल्ला काज नहि करू फालतू छी बुझलहुँ ने हम हम हम हम हम एहि बेर विश्वास नहि करै छी जे हम अहाँके करब तऽ कहलकै जे हुलकेबा हुलकेला पड़ी धरतीम का शिकार वाह अहाँ खुलके अहाँके अपना नहि बुझाइए हमरा मैथिली पढ़क चाही हमरा मैथिली बाजक चाही हमरा मैथिली नाटक सिनेमा देखक चाही अहाँके लोक कहत हनुमान जी छी अहाँ ई पूरा पूरा सदा हनुमान जी छै जे हे हनुमान अहाँ ज्ञान बाप बलशाली छी तऽ चढ़ि जाउ लंका पर समुद्र फैल जाउ अहाँ पढ़ि लिअ समुद्र पार नहि भेलै पढ़नाइ अहाँके कहल जाय जे पढ़ू अहाँ कहल जाय जे अहाँ अहाँके अहाँके स्वयं माँगक चाही जे हमरा प्राथमिकमे पाठशालामे हमरा प्राथमिक शुरूसँ लऽ कऽ हमरा हमरा मैथिलीमे शिक्षण देबाक चाही नहि अहाँ अंग्रेजीमे शिक्षण करबा चाहै छी अहाँके हिन्दी भाषा सुधारबाक अछि मैथिली भाषा सुधारबाक नहि अछि हिन्दी भाषा सुधारबाक अछि ताहि दुआरे अहाँ हिन्दीके प्रेफर करब अंग्रेजी प्रेफर करब मैथिली प्रेफर कहिया केलहुँ अहाँ कहिया केलहुँ अहाँके तऽ अहाँके तऽ पूरा राष्ट्रीयताके अथी अछि लेकिन बंगाली सबके राष्ट्रीयताके नहि छै ओ अहाँ सब बुड़बक अछि पंजाबी सभक जे अथी छै बोली छै मराठी सभक जे बजबाक ढङ्ग छै से ओ अशुद्ध हिन्दी बजै छै तऽ ओ कोनो बात नहि छलै अहाँ बजबै यदि अशुद्ध अहाँ यदि टेढ़ मै- मैथिली टोनमे हिन्दी बाजि देलियै तहन भऽ गेल अहाँ अहाँ तऽ राष्ट्र राष्ट्रद्रोह कऽ देलहुँ बाकी सब नहि करै छै अहीं टा राष्ट्रद्रोह करै छी ई बात एते बुद्धियार समुदायके लोक कहतै जे पढ़ू लिखू आ देखू हम नहि कहऽ जा रहल छी ए, हनुमान जी के हम नहि कहऽ जा छी नहि हम जामवंत छी जे कहलनि कि हे हनुमान जे अहाँ अपना अन्दरके ऊर्जाके संचार करू आओर समुद्रके फाइन फाइन जाउ ई कहऽवला नहि छै मिथक के इतिहास बुझनाइ उलट मासी थिक सीता मिथक छी इतिहास नहि छी अहाँ कतबो किछु कहि करि लिअ ओ इतिहास इतिहास नहि बनि जायत ओ इतिहास छीहो नहि हो जाहिठाम अवतार हो चमत्कार हो तमाम तरहक सेहो मिथक भऽ सकैए तमाम तरहक अतार्किक वस्तु सब हो जाहिमे तर्क नहि काज करय ओ मिथक भऽ सकैए मिथकके रूपमे ओकरा स्वीकार करयमे कोनो हर्जा नहि छै अहाँ ओकरा इतिहास रूपमे मानय चाहै छी कहै छै रसन चौकी बाजल गेल रहै सीताके जन्मदिन पर बियाहके समयमे रसन चौकी बाजल रहन तऽ सलहेस नाच भेल रहै बियाहके समयमे तऽ कहबै जे फलना नाच जे भेल रहै से विद्यापतिके गीतो गायल गेल रहै ओहि समयमे अहाँ अहाँके मर्जी छी ई कहनाइ ई बात सत्य छै कि रसन चौकी कहियासँ बजनाइ शुरू भेलै से नहि केओ बता सकैए लेकिन अहाँ एके बेर पाछू सोझे पौराणिक कालमे पहुँच जायब तऽ ई अतार्किक बात अछि जतेक कोनो लोक रूप छै लोक मनोरञ्जनके जतेक कोनो रूप छै तकर निश्चित रूपसँ कहियासँ शुरू भेलै

कोनो चीज बहुत समाप्त भऽ जाइ छै ओकरा ओकरा जड़िसँ फेर तेसर चीज निकलै छै अहाँके अहाँ गाछ सबके देखबै खास कऽ पीपर आ बड़क गाछ सबमे देखबै अहाँ हम लोक संस्कृतिके सएह मानितो छियै ओकरा जे काटि दै छै तऽ पहिने एक बेर ओ ऊपरसँ निकलै छै ओहिमेसँ पेपी फेरो पेपी नहि ओकरा पोषण भेटलै मरि गेलै या लोकक आतंकवाद द्वारे मरि जाइए तऽ ओकरा जड़िसँ निकलै छै जड़िमे से ओकरा पॉपे निकलै छै तऽ लोक संस्कृतिमे ओहुना होइत रहै छै लोक रूपसभ ओहुना बनै छै ओकर उदाहरण अहाँके बड़ी रोड चौराहापर देखियौ ने ओ जे ठोंठ छलै बेमतलब के ओकरा काटि देने रहै पिपरा गाछके बेमतलब कतहुसँ बाधा निकलने रहै आ छओ फुट लम्बा ठूँठ छोड़ि कऽ काटि देलकै ओकरा ओहूमे से पोकि निकललै ऊपरमे तकर बाद आब देखियौ ओ पेपी सुखा गेलै खतम भऽ गेलै आब देखै छियै जड़िमे से निकलल छै बात लोक संस्कृति सङ्गे सेहो सएह बात अइ जाबे तक समाज छै लोक छै आओर लोकमे एकटा शुद्ध रूप कनि कोन मनिको बचल छै तऽ ओ ओहिठामसँ निकलि जाइ छै तऽ रसन चौकी या एकरा सनक जे कोनो रूप छै से रूप बनैत बनैत बनल छै या टुटलाके बाद फेर नव कोनो रूप देने छै तऽ एना एना होइत होइत आगू एलैए ओ विद्यापति गीत गाबै छै तऽ विद्यापतिके बादेसँ ने हेतै से लेकिन बजेनाइ जे शुरू भेलै तऽ विद्यापतिसँ पहिने छलै हँ ओहूसँ पहिने छलै हँ एकरा कहबै जे अहाँके नहि रामायण कालमे छलैए या सतयुगमे छलैए ओ अहाँके मर्जी अहाँके जतेक ओ नटवासी जोड़ि सकै जोड़ि जाउ